aha Kereziya ya Nyamitanga Kasheeshe K'erizooba omu rurembo orwa Mbarara aha kanisa eya Daystar Cathedral omuri Mbarara Bishop Nathan Ibrahim Turyamureeba yashaba abanya Uganda okukora n'amaani bakabaasa kweyiha omu bworo. Archbishop w'ekanisa ya Uganda Dokita Stephen Kazimba Mugaru yaasha ministry y'eby'obwegyese okutaho enteekateeka ei abaana abaine enda abarikwenda kugaruka aha mashomero. Kazimba naagira ngu abaana baingi bateganisiibwe oburwaire bwa covid 19 nikwo kushaba ku habaho emiringo y'okubaasa kubahwera okugaruka omu bibiina. Archbishop ebi yaabigambira erizooba obu yaabakuriire okushaba Omwaka ahari St Paul's Cathedral Namirembe omuri Kampala ha kanisa eya All Saints aho omuri Mbarara Venerable Rev Canon Nathan Bobs Mwesije yasiima President Yoweri Museveni ahabw'okwigurira kimwe eihanga na munonga amashomero. Obu yaabakoreire okushaba aha kanisa egi Mwesije yaagira ngu eihanga ribaire ryahweire amatsiko g'okuhigura amashomero bwanyima y'ebingonzi by'oburwaire bwa Covid-19 ebyateganiise. eyeekwatse ensi yoona. Beitu Canon Mweshe yaashaba abashomesa okukwata gye abeegi ku baragarukire aha mashomero ahabw'okuba babaire baheerize obwire buraingwa bataari ha ishomero. Obwo turikutandika omwaka musya, Abanya-Uganda nibahaburwa obutareebera aha bizibu ebi batungire omu mwaka enkumi ibiri abiri na gumwe beitu ebirungi ebiraije Beitu ebirungi ebi babaasize kutunga omu mwaka ogu guhweire. Father Alex Mugasha ori omuhereza wa Butare Parish omu district ya Buhweju nagira ngu n'obu covid 19 eretsireho ebizibu omu mwaka 2021 beitu haine ebirungi ebibairemu ebi abantu bashemereire kuba nibasiimira Ruhanga. Obu yaabakoreire misa ey'okwakiira omwaka ahari Butare, Father Mugasha yashaba abakristo kugira ebigyendererwa eby'omwaka musya ebi bashemereire kuba. nibahikiiriza.
Tutungiiremu ebintu birungi ebi twenda tusingize Mukama. Twombekire amaju, abamwe baashwera, abandi baashwerwa, nangwa abamwe baazaara abaana. Omu mwaka ogw'enkumi ibiri abiri na gumwe, twatungiramu ebintu birungi. It is good to dream. The question is, what is your dream for this year? What are you planning? What is the aspiration for this year two thousand and twenty two? Itwe nka Parish twena twine dream egi emwe n'ey'okumariisa Nyarugiitu Ekereziya yaitu. Iwe naanye nk'abantu dream yaawe n'eha? Haza nitwenda ngu Mukama aheerereze omugisha ebirooto byaitu.
Arikugamba na bakristo, Olive Katwesi Chekwa Echenga ori omunyaishengyero omukazi ahabwa disiturikiti ya Buhweju yashaba abanyayuganda okweteekateekyera okugaruka aha mirimo yaabo obwe ihanga ririyo niryenda kwigurira kimwe.
Eby'enyima ni bingi ebituteganiise twena kwonka ku orikugira amatsiko, tweteekateeke kureeba nitwataho empinduka. Omu kukora, kozesa n'amaani kureeba ngu twahindura aha mbeera zaitu z'aha ka. Gavumenti eine enteekateeka nyingi kureeba ngu yaakwata aha bantu baaruga omu bworo. Hariyo purojekiti erimu neija eya Parish Development Model. Ezi sente ku ziraabe nazo zaatuhikire, nimbashaba ngu muzikozese kureeba ngu zaatwiha omu bworo.
Ogwo ni Olive Katwestre Koechenga ori omunyeshengye rw'omukazi ahabwa disiturikiti eya Bwejo. Omu makuru agandi omujwejo rwa purezidenti omu disiturikiti ya Kagadi nahabura abanya Uganda abatakasirikirwe okwejombera omu hururu ey'okugyemesa oburwaire bwa covid 19. Ebigambo bya Lilian Ruteeraho nibyijaho bwanyima ya purezidenti Yoweri Museveni okwigurira kimwe eihanga omu kugamba kwe Kubaire kwetsura ekyanya omwazyo. Omu kugamba kwe, Purezidenti Yoweri Museveni arabwire ngu ebiragiro ebimwe bibaasa kugarurwaho abarwaire aba Covid 19 bagumizamu nibeyongyera omu ihanga. Rdc Ruteeraho nashaba okukwatanisa okukuratira ebiragiro ebyatweirweho okubaasa kwerinda Covid 19 hamwe nana abantu okwetaba omu hururu ey'okusirikwa. Tugumizemu n'okurwanisa akakooko ka covid nineteen nimanyisa ki? Abantu abatakagyemire, Abantu abatakatiize kakatu ka covid nineteen amazima nimuza kuba muri abainazi b'eihanga. Omu makuru agandi
ab'obushoboorozi ab'orurembo rwa Masaka nibarabura oku baakubazireho. Nitubaasa kukinga obutare omuri Masaka ahabw'obutakuratira ebiragiro ebyateirweho kutanga Covid 19. Ebi byagambwa omuhwezi wa RCC w'orurembo rwa Masaka, Ahmed Kateregga Musaazi, obwo abaire ataayayeire akatare akahanga ka Nyendo kureeba oku barikukuratira ebiragiro ebi omu katare. Kateregga ashangire amaduuka maingi gatarikufayo omu kukuratira ebiragiro ebi, enshonga ei arikugira ngu neija kuta amagara g'abantu omu kabugo. kwatwa Corona Virus. Okyarigana akatonya ezibiri Radio West Radio Best agangama agutwakwihira aheri ihanga abantu barikuhika ikumi na babiri nibagamba kuba baafa kandi abandi baahutaara bwanyima y'eiramizo ery'enyikiriza eya Hindu omu ihanga erya India kugwa akasheeshe aka polisi negira ngu eki kyareetwaho obutaikirizana ahagati y'abaikiriza aha iramizo ningashi oryete shrine eya Mata Vaishano Devi Omu rurembo rwa Kashmir omuri India akasheeshe aka, enganzi y'eihanga eri Narendra Modi yaagya ngu n'eky'obusaasi ahabw'abantu abaafeerwa amagara gaabo. Beitu enkuyanja y'abantu nibakira kuhika aha iramizo eri buri izooba kandi nibeyongyerera kimwe omu biro bikuru. Omubaro gw'abantu baba beerundaniire aha iramizo eryo eri izooba kubaasa kwakiira omwaka kandi abantu ikumi na mukaaga nibagambwa kuba baatunga obuhuta bw'amaani. Okushondooza omu nshonga eyareetaho okugwa kw'eiramizo eri eriyo nikugyenda omu maisho. Oturikiriize obwo ngu tuba tukwineire aha shaaha emwe otakaarigaariga naakatonyezi ibi Radio West. Oraare kurungi.